Assalamu aleykum gadyrly ildeşler. Ine şu gün çykyşymda men Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenmek üçin. Birinji bilen Türkmenistanyň prezidentinden talap etjek zadym elbetde Serdar Berdimuhamedow siz şu wagtky alyp barýan izolýasiýa syýasatyňyzy bes etmeli we siz Türkmenistanyň raýatlaryna arkaýyn ýurtdan çykyp arkaýyn ýurda dolanmaga mümkinçilik bermeli. we elbetde şo izolýasiýa syýasatyň bir bölümi bolan daşary ýurtda pasport çalyşmak mümkinçiligini ýola goýmaly. Sebäbi biziňem beýle Türkmenistanyň raýatlaram beýleki goňşy ýurtlaryň raýatlary ýaly daşary ýurtda öz pasportymyzy çalyşmak hukugymyz bar. Ondan soňra ikinji ýüzlenjek zadym elbetde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Siz türkmen halkynyň şu kanuny ýol bilen öz hak-hukuk hak-hukugy boýunça göreşmäge ýolunyň bolmagyna bir ýardam bermeli, ýolunyň bolmagyna seredip durmaly. Sebäbi siz Türkmenistanyň prezidenti hökmünde şu konstitusiýaň garanty. Siz şu kanuna seretmeli adam. Ýöne gynansak-da, siz prezident döwrüňiz wagtynda MHM-iň işgärleri kanuny gödek bozup, Şu öz hak-hukuk, hak-hukugy üçin göreşýän adamlary basyş edip türmä basýarlar. Onsoň elbetde adamlar häzir siz aýdarsyňyz, şu wagt ine seniň gürleýän zadyň bir absurd, sebäbi näme bir Serdar Berdimuhamedowyň maşgalasy şu ýurdy basyp aldy we olar hiç-hiç näme, hiç-hiç näme, Yza çekinmeýärler, olar diňe şu näme, şu ýumruk bilen ýurdy dolandyrarlar zatlar diýip bilersiňiz. Ýöne adamlar şu düşündirjek zadym, bir aýtjak zadym. Bir zady biliň. Şu türkmen halky elmydama öz hak-hukugy boýunça göreşer. Ine şoňa şaýat bolup biz bar, şoňa şaýat bolup Türkiýeden çykýan, çykyş etýänler bar. Şoňa şaýat bolup, şoňa bir gowy fakt bolup Ýewropada çykyş etýänler bar, Amerikada çykyş etýänler bar. Ana şolar şo türkmen türkmen halkynyň ömür boýunça öz hakyny hakyna hukugyna göreşjegine şolar uly wara sana faktlar Şoň üçin şu ortada bar. Türkmenistan demokratiýa gazanarmy, gazanar, gazanmazmy diýen sorag ýok. Ortada türkmen türkmen halky haçan demokratiýa gazanar diýen sorag bar. Sebäbi hökman biz gazanarys. Demokratiýaň gitjek ýeri ýok. Mümkin bu ýyl gazanarys, mümkin indiki ýyl gazanarys, ýöne tapawudy ýok. Bir zat belli, biz hökman demokratiýa gazanarys. Şoň üçin meniň şu şu Türkmenistanyň prezidentine bir teklibim bar. Siz häzir türkmen Türkmenistanyň taryhynda gahryman, hakykatdan hem gahryman bolup galyp bilýäňiz. Eger siz şu öz öz özüňizden şu türkmen hökümet, türkmen halkyna demokratik ýoluna gitmäge kömek etseňiz, siz türkmen türkmen halkynyň taryhynda gahryman hökmünde galarsyňyz. Ýöne, ýöne, eger siz şu öz diktatorlyk ýoluňyzy dowam etseňiz, onda diýmek siz Türkmenistanyň hak, türkmen halkynyň hakyky taryhynda wara, gahryman hökmünde hiç haçanam galmaýaňyz. Hawa, çepekçiler aýdar, meniň gahramanym Arkadagym diýer, ýöne siz meň pikirimçe menden gowy bilýäňiz, çepekçiler olar ömürlik ýaşanok, halk ömürlik ýaşaýar.